צו האבן די משנה דף כ א עמוד א', לאמיר לענ ד לערנען נשמת אבי מורי רבי יוסף בן חנה זכריה עליו השלום, דערמאנט די חודש ט' חשוון צו רבי אלי' קרויט לעילוי נשמת זיין טאטע רבי צבי דוד שמעון בן רבי יואל חיים עליו השלום, מאכן הקדמות זיך אנטשולדיגן פאר אלע סניפינג און אנדערע נויזעס וואס קומען צו, איטס נאט ריקוועסטעד דאס האט די אייבערשטער מיר געשיקט, סארי. אקעי. גייט ווייטער רעדן פארשידענע אויפאלן פון הקרבן מנחה וואס איז פסול. ביי אונז ווייסט מען אז ס'דא א כלל, דער ציץ איז מרצה אויף קרבנות וואס זענען געווארן טמא. דער מענעדזשער איז טאקע דא, אבער ער האט נישט אין מיינד פארשידענע זאכן. טמא, און ממילא איז די קרבן געווארן פסול פון מקריב זיין, אבער מיט דעם אלעם איז דער כהן געגאנגען והקריבו און ער האט עס מקריב געווען, ווייך, א ציץ מרצה, די מנחה האט זיין כשר, מען קען עסן די שיעורים, די ציץ האט מרצה געווען אויף די טומאה, יצא טמא, דער קומץ איז ארויס פון די אזהרה חוץ למקומו, און ממילא איז די קרבן געווארן פסול וועגן דעם, והקריבו און דער כהן האט עס מקריב געווען עניוועי, אין א ציץ מרצה, די מנחה האט זיין פסול, פארוואס זאגט די משנה א כלל? שהציץ מרצה על הטמא ענד אנלי אן טמא, ואינו מרצה על היוצא הקרבן סאו ארויס חוץ למקומו איז די ציץ נישט קיין מחותן דא ער גייט נישט צוהעלפן פאר דעם. סאו געווארן זייער קלאר דא פון די משנה, די ציץ איז מרצה נאר אויף א פסול פון טומאה. תני רבנן, שטייט לגבי די ציץ, והיו על מצח אהרן ונשאו אהרן את אביון הקדשים לרצון להם לפני ה'. די פסוק לערנט אונז אז די עבודת הקרבן איז געשען אויף א אופן וואס איז פסול, און אויף דעם איז די ציץ מרצה, ציץ וואס דער כהן גדול טראגט גייט מען רייצן אן אפען קרבן. זאגט די גמרא וכי איזי אבן היא נושא, וועלכע עבירה גייט ער פארגעבן? אם טועם מעווין פיגול, עס זאל וועלן זאגן אז טאמער געשפריצט די בלוט, דער כהן גדול האט געשפריצט די בלוט, אדער מקטיר געווען די ימירים, אדער געגעסן די פלייש חוץ למקומו, אין ממילא וואלט עס געדארפט פסל'ן, איז די גמרא זאגט. אנטשולדיגט, קענסט מיר זאגן אז די ציצים און רייצן זיינס זאלן נישט ווערן פסול? דאס קען נישט זיין. פארוואס? ווייל א רק ואנמה שטייט שוין לגבי איינעם וואס האט גע'שחט'ט מיט אזא סארט מחשבה, המקריב עשו לא יחשב, די אייבערשטער זאגט קלאר, ס'גייט נישט פארגעבן, סאו ס'קען נישט מיינען אז די ציץ גייט זיך מרצה זיין אויף אזא זאך. און תאמר אבוי נושא, אז ער האט עס אינגעהאלטן בשעת'ן שעכטן די קרבן חוץ לזמנו, ס'ווערט נושא. קען אויך נישט זיין אז עס מיינט נישט די רעגולער נושא, ווייל נאכדעם וואס די קרבן איז שוין געווען כשר און ער האט זיך פארשלעפט און ער האט גארנישט געטון ס'איז עבר זמנו און ס'איז געווארן נושא וועגן דעם, נישט וועגן דעם רעדט מען, ווייל איינמאל ס'איז שוין געווען כשר זאגט מען נישט איינמאל ס'האט זיך פארזוימט מיט עסן די פלייש גייט עס ווערן למפרע פסול אז מען זאל דארפן האבן די ציצו אויף מראה צו זיין, סאו אבוויעסלי רעדט מען וועגן א עבירה וואס איז געשען בשעת מקריב זיין די קרבן. זאגט די גמרא ריק פאר דעם שטייט נישט אין די פסוק לא ירוצה אזא קרבן איז פסול און סגייט נישט מרצה צו זיין הוא אינו הנושא אלא אבותיו מיט ביי פראסעס אוו עלימינעישאן גיי איך מוזן זאגן ס'מיינט אז א קרבן האט מען מקריב געווען בתמי' איז מסתבר מיקל צו זיין תמי' זאגן די תוס' מרצה מער אויף דעם ווי אויף אנדערע פלעצער ווייל מ'זעט מ'האט מיקל געווען מיט אנדערע זאכן בתמי' שהיתרו מקללה בציבור, אונז ווייסט מען אז ס'דא א וועג מקריב צו זיין א קרבן אפילו ס'איז געווארן טמא, כ'זעה די תורה האט געגעבן סערטען ליניענסיס ביי ווען ס'קומט צו א טמא, ממילא גיי איך זאגן אז די ציץ גייט מרתח זיין אויף א קרבן וואס איז געווארן טמא. נאו, ס'קומט אויס די איינציגסטע זאך איז נאר עוון טומאה, נאר פאר דעם איז די ציץ מרתח, מסכים לרב זיידא. מען האט געטשוזט טעמע, ווייל זעה מיר ערגעץ אנדערש האט מען מייקל געווען, פרעגט די גמרא איך האב נאך פלעצער ווי איך זעה מען האט מייקל געווען ביי אנדערע זאכן, קען זיין דער ציץ האט מרצה זיין אויף דיע אנדערע זאכן וואס די תורה האט מייקל געווען ביי דעם. מסקווע לארב זייערע, איינער זאג א וואוין יוצא פאר א עבירה ווען מען האט גענומען א קרבן האט עס ארויס גענומען מחוץ פון די בית המקדש, און ווי זעט מען מען האט מייקל געווען ביי וואוין יוצא, שיטה מקללה איבער במה, א במה וואס איז נישט אין די בית המקדש, עס איז אינדרויסן פון די טעריטארי, אויב אזוי אפשר פאר דעם זאל פארגעבן די קרבן. אמר ליה אביי, אמר קרא שטייט אין פסוק והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני ה', אויפוויינען די לפני ה', דווקא תמיד געשענט ווען די קרבן איז אינעווייניג, אין אויף דעם איז די ציץ מרצה, אויפן די יוצא, די בומל וואס איז אינדרויסן, אויב איז דאס נישט לפני ה', לוי אויף דעם איז די ציץ נישט מרצה. מסכ ל רב אלוה, איי נו אפשר זאל מען זאגן די ציץ מרצה אויף וואוינס מאל, אויף א עבירה וואס מען האט געטון מיט די, עבודה וואס מען האט געטון מיט די לינקע האנט, דאס ווייסט מען די עבודה דארף מען טון מיט די רעכטע האנט, אויב האט מען עס געטון מיט די לינקע האנט אפשר אויף דעם זאל פארגעבן די ציץ שהיתר מכלולא, ווי האט מען מייכל געווען מיט דעם ביום הכפירים די כהן גדול נעמט די כף פון די קטורת און לייגט עס מיט די לינקע האנט, אויב אזוי אויב מען האט עס געטון מיט די לינקע האנט אפשר זאל די ציץ מרצה זיין, אמר ליה אביי טביה האט געזאגט צו רבי לוי אמר קרא שטייט אין פסוק עוון ונשא אהרן את עוון הקדוש, דער וואס סאמטינג דאן ראנג דער וואס דער ביג רעד עקס און אויף דעם גייט די ציץ מרצה זיין. אבן שהיו בו איד כיסוף, ס'איז געווען א עבירה כ'האב עס אוועקגעשטופט, טומאה, ס'אסור צו עסן אפיציעל, מ'האט עס אוועקגעשטופט דער ציבור, ביי א ציבור האט מען אוועקגעשטופט דער טומאה אלץ כבוד הציבור, ביי א יחיד גייט דער ציץ מרוצה זיין אויף דעם, לפי כיום הכפירים, דער הכשר רבי שמאולי, דאס איז די אפישעל מעטאד וויאזוי די תורה וויל מ'זאל עס טון, דאס הייסט נישט קיין עוון, נישט אויף דעם גייט דער ציץ מרוצה זיין. נאך א תירוץ רב אשר וואס איז נישט מסתבר די ציצית מרצה אויף שמאל, ווייל עוון הקדשים, די פסוק זאגט עוון הקדשים, ס'איז משמע די ציצית גייט פארגעבן דווקא אויף עבירה וואס איז תלוי אין די קרבן, ולא עוון המקדישין, נישט עפעס וואס איז תלוי אין די כהנים וואס טוען די עבודה, זיי האבן עס געדארפט טון מיט די יד ימין און זיי האבן עס געטון ביד שמאל, מ'רעדט וועגן די קרבן אליינס, עוון הקדשים, דאס איז נישט ווען מ'טוט עס מיט די לינקע האנט. אמר לרב סימען בראי דרב אידא לרב אשר, ואמרי לרב סימען בראי דרב אשר לרב אשר, ואיי מען אפשר זאל מען זאגן די תוצאה מרצה אויף א וואוין בעל מום, אז אז א פסול'ן דער קרבן אליינס און די בהמה אליינס איז עקלארן א וואוין קדשים און אויף דעם איז די תוצאה מרצה. ווי זעט מען אז מען האט מתיר געווען א וואוין בעל מום, שהיתר מכלול איך זע איך האב מיקל געווען בעופות, ווי האט מען מיקל געווען? זאל מען מארצן מען לערנט אין א ברייתא טמאות וזכרות איז נאר בבהמה א פראבלעם, ועיין טמאות וזכרות בעופות, אויב אזוי קען זיין אז ס'פארגעבט אויף דעם. אבער אולי האט רב אשר געזאגט צו רב סימא אהל איך אומר קרא, צו זאגן אז דו ביסט נישט גערעכט אז די פסוק קומט נישט ממעט זיין בעלי מימון לא יהא רצוי כי לא לרצון יהא אלא כן, אויב אזוי ווייס איך דאס איז נאט עקסעפטעבל קען נישט זיין אז די ציצית זאל מרצה זיין סאו ביי פראסעס אוו עלימינעישאן ווי קאנפירמד די איינציגסטע עבירה וואס די ציצית איז יא מרצה איז נאר אויף עוון תמיד. רבי סטפאנצקי האט נאכגעזאגט אז אמאל איז רבי שלמה זלמן אוירבאך אנגעקומען ווי מי ירחם ווי רצון צו די מנהג כפרות, האט ער געהערט ווי איינער פון די ארבעטאר עס שמועסט אזוי מיטן צווייטן, ער זאגט אים אז שוין מער נישטא קיין זכרים, פיניש מען איז אויסגעלאפן, רבי שלמה זלמן קומט צו אים און געבט אים א פייגל, זאגט ער איך פארשטיי נישט איך האב דאך יעצט געהערט ווי מען זאגט אז שוין מער נישטא קיין זכרים. איז דער דער ארבעטאר דארט געווען א למדן א תלמיד חכם, זאגט ער אז די גמרא זאגט איין תמוז, וואן סעקאנד, ברוך הבא, ווייסט וואס זיי העלפן מיט אלע גוטע ישועות, סאו טאמער שטייט ביי די עופות איין תמוז פון זכרות ביי עופות, איז עס נישט קיין פראבלעם זכרות, מען דארף נישט קיין זכרות, זיכער ביי ביי מנהג כפרות איז עס א גרינגע זאך דארף מען זיכער נישט האבן קיין זכרות, ר' שלמה זלמן וואזנט ווערי העפי. הי דידנט אקסעפט איט, ער האט נישט געווען העפי. סאו האט רבי דוד שפירא מסביר געווען, דא רעדט מען נישט קיין דמיון ביי כפרות וועגן א קרבן, טאמער וואלט עס געווען סימילער צו א קרבן וואלט געדארפט זיין תורה מבנינו, נישט קיין טשיקענס, טשיקענס זענען נישט כשר פאר א קרבן, די עיקר טעם ביי לקיחת תענוגות איז, אה די פיש דארט איז יא, אבער די עיקר טעם פון די תענוגות פארוואס לכתחילה די אפישעל מצוה איז מיט תענוגות ווייל גברי, ס'איז די זעלבע עושר אזוי ווי א גבר. א מאן און ווערט אויך אנגערופן גברא, און ממילא שטייט מפורש אין שלחן ערוך מ'זאל נעמען פאר א מאן א זכר און פאר א פרוי א נקבה, ס'האט נישט קיין, ס'איז אלס זה תחת זה, באט נאטינג טו דו מיט א קרבן. ווערט געברענגט פון ר' אליעזר'ל דזשיקובער, די תורה זאגט אז די ציצית מרצה פאר וואוין קדשים, חזל אין ערוך אין ט ז עמוד א' זאגן די ציצית מרצה אויף אויף. אז עס פולען אז פולען קטורת איז אויף לשון הרע קארעקט סאו וויאזוי קען זיין אז חזל זאלן גיין אגענסט א פשוטע פסוק א אפענע פשט אין פסוק די תורה זאגט אין ערכין ס'איז מכפר אויף עוון קדשים רייט און די גמרא זאגט אין ערכין אז ס'איז מכפר אויף אז עס פולען וויטש וואן ווי קען זיין א סתירה סאו די כלל יוקרת'ס טיילט עס אויף צוויי סעפערעט עניינים די כלל יוקרת'ס זאגט אז די עצם ציץ איז מרצה אויף עוון קדשים על מי צח ווען מען טוט עס אן דאס איז מכפר אויף אז עס פולען ר' לייזער'ל זיכער ווי געזאגט בדרך צחות בדרך כלל ארון קדשים און עזות פנים גייען צוזאמען. פארוואס? ווייל בדרך כלל ווער איז דער גרויסער מחוצף? זאגט ער ס'איז א בני שיקול וואס האט נישט קיין יחוס עצמו, אבער ער האלט זיך גרויס אויפן טאטע'ס יחוס. סאו האסטו דא ס'איז בזכות אבותם, אבער ער האט גארנישט. דאס איז עזות פנים מיט ארון קדשים. זיי גייען צוזאמען אויף דעם איז דער ציץ מרס. ווייל עס איז נישט קיין סתירה, ס'איז איין פשט ס'גייט צוזאמען. טוה דיר א וואל אלט מאן, דאכט זיך כ'מיין עס איז נישטא קיין רעבישע אייניקל איך טוה איי טינק מיר אקעי, טוה דיר א וואל אלט, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, דם שנטמא, בלוט פון א קרבן וואס איז געווארן טמא איז דרכו מ'האט זיך אלץ געשפריצט, און די הלכה אזוי, בשוגג אויב ס'איז געווען בשוגג הירצו האט דער צוץ מרצה געווען די קרבן איז גוט, במזיד לא ירצו האט דער קרבן נישט פארגעבן, נאר בדין תורה לאמיר געדענקען איז נישטא קיין חילוק צווישן א שוגג צו א מזיד די צוץ איז אלעמאל מרצה, און מ'וועט באלד זען די גמרא, חכמים האבן געקנסעט דער שוגג, דער מזיד, אז ס'האט נישט קיין כפרה מ'קען נישט עסן דער קרבן, אבער מיט דעם אלעם. ברענגען א צווייטע קרבן דארף מען נישט פאר מן התורה האסטו געהאט א כפרה, טאמער די גייסט יא ברענגען א קרבן עט עס זיין חולין ביי אזור אוו גאנא האוו א פראבלעם וויט דעט, לגבי עסן די פלייש דארט האט מען אים געקנסעט ביי א פאל פון א מייזל, סאו במה דברים אמורים ביחוד, אבל בציבור ביים בשוגג ביים במייזלט הירצו האט די קרבן יא פארגעבן, איבער אויב איז געכוואונען אויב א גוי ברענגט א קרבן סווייסט מען אפילו א גוי קען ברענגען א קרבן, ביים בשוגג, ביים במזיד, ביים באונס, ביים ברצון חפים ודמעות, לא ירצו האט דער ציץ נישט מרצה געווען, א קרבן פון א גוי האט נישט דיע ספעשל כולות, פארוואס נישט? ווייל די פסוק זאגט, והיו על מצחו תמיד לרצון להם לפני ה', פאר די אידישע פאלק איז דער ציץ מרצה, נישט פאר די גוים, ס'האמיר דריי מדריגות, לגבי א גוי איז די ציץ קיינמאל נישט מרצה, לגבי די ציבור, די ציץ אלע מאל מרצה, לגבי א יחיד איז בשוגג גייט עס העלפן, עס וועט מרצה זיין, ביי מייז וועט עפעס נישט מרצה זיין. פרעגט די גמרא ווען א מניח, כ'וועל דיר פרעגן א סתירה, צו מ'לערנט אין א צווייטע ברייתא, על מה הציץ מרצה, וואס איז די ציץ מרצה, על הדם ועל הבשר ועל החלב, די עמירם, שנטמא וואס איז געווארן טמא, בין בשוגג בין במייזד בין באונס בין ברצון בין ביחיד בין בציבור, אין די ברייתא שטייט מפרש די ציץ איז מרצה אפילו ביי א יחיד, אויך אויף א מייזעט, נישט אזוי ווי די פריערדיגע ברייתא אז די ציץ זאל נישט מנצל ביי יחיד נאר אויף א שוגג, נישט קיין מייזעט. לויט די מרדכי בעל פראג איז דא נאך א טשעינדזש פון די פריערדיגע ברייתא צו די ברייתא, ווייל די פריערדיגע ברייתא איז געשטאנען נאר דם וואס איז געווארן טמא, און מען קען עס נאך שפריצן, דא ברענגט ער די חלק הבשר און די חלב, נאך זאכן וואס איז א חלק הנאכל פון די קרבן. ווייל ס'מיינט נישט מען גייט פיזיקלי קענען גיין עסן די פלייש פער טומאה, ס'נישטא אזא זאך מען זאל קענען עסן פלייש וואס איז געווארן טמא. נאר וואס דען, היות אונז האבן געלערנט אז כדי שפריצן שפריצן די בלוט, מען זאל קענען שפריצן די בלוט, מוז זיין פלייש, און אויב די פלייש איז געווארן טמא, וועט נישט זיין קיין זריקה, אויף דעם זאגט די ברייתא, די ציצית מרצה כאילו ס'איז דא פלייש, סאו דאס גייט מען רופן אין די גמרא ציצית מרצה על אכילת, נישט אז מען גייט עס פיזיקלי עסן, מען גייט עס נישט פיזיקלי עסן, אויף אזויפיל אז מען זאל קענען שפריצן די בלוט. אמר רב יוסף ס'נישט קיין סתירה לא קשיא הוא, די צווייטע ברייתא וואס שטייט די ציצית מרצה אפילו אויף א יחיד אפילו אויף א מזיד, גייט גיין אזוי ווי רבי יוסי, הא, די ערשטע ברייתא וואס טוט זיך נישט מרצון פארקויפן יחוד אויף מייז איז דרבנן גייט גיין אזוי ווי די רבנן, די תענית האבן געלערנט א ברייתא עיין תורמים מן הטומאה אל הטהור מען טאר נישט אפשיידן די כתחלה תרומה פון פירות וואס זענען געווארן טמא, זיי זאלן אויפטון פאר פירות וואס זענען ריין, ואם תורם אויב האט עובר געווען איז ווענדט זיך בשוגג אויב עס איז געווען בשוגג בדיעבד איז תרמוסו תרומה, טאמער עס איז במזיד איז עיין תרימוסו תרומה פארוואס ווייל מען האט געקנס'ט אויף דעם וואס איז געווען א מזיד, סאו מדין תורה איז נישטא קיין חילוק אויב איינער האט אפגעשיידט פון טמא אויף טהור בשוגג אדער במזיד, בכל אופן איז די תרומה און די פירות זענען ריין און זענען מותר באכילה, אבער חזל האבן געקאנט צו דער וואס טוט עס מיט מייסד, זיי האבן גע'אסר'ט די פירות באכילה ביז ער גייט אפשיידן נאכאמאל פון ריינע פרוכט. לגבי די פירות וואס זענען טמא וואס מען האט אפגעשיידט איז דא א מחלוקת אמוראים טאמער ס'חל בכלל תרומה אויף דעם און מען דארף דאס געבן פאר א כהן, דער כהן גייט עס נאר קענען נוצן פאר פייער וואוד צו פארברענען, אדער ס'האט בכלל נישט קיין שם תרומה און ס'גייט צוריק צו ווערן טעם, ס'איז א מחלוקת אמוראים.

פרעגט די גמרא, איי מיט די שבת ליינער רבי יוסי דלא קדש? סך הכל זעסטו רבי יוסי קאנצלט נישט דעם וואס האסט געטון במזיד, די מרצה ציץ על אכילת מי שבת ליינער זאל קענען גיין שפריצן די בלוט אזוי ווייט אויכעט אויף די חלק פון די קרבן וואס מען קען עסן ס'הייסט די פלייש זאל ער עס אויך זאגן, ניין דאס איז די ערשטע חידוש וואס אונז האבן דערמאנט, אבער ווער זאגט אז ס'איז מרצה לויט רבי יוסי אפילו אויף די צווייטע חידוש אז מען זאל קענען שפריצן די בלוט כאילו די פלייש איז דא אזוי ווי די גמרא זאגט לויט רבי יוסי ציץ מרצה על אכילת.

עירובין, סמך ז' עמוד ו', און כדי איבערצודרייען א ברייתא דארף מען האבן א ברייטקייט א ברייטע ידיעה צו וויסן אז ס'שטימט מיט אלע אנדערע ברייתות, סאו פאר אים פאסט צו פרעגן אזא קשיא, סאו מיינסט כלל הששת אין מי מצות אפכת ליה קען מען דען איבערדרייען די דיעה פון די לעצטע ברייתא? כ'על דיך ווייזן אז נישט, אז די גמרא גייט גיין נאך רבי סטעוואנסקי האט געציילט פֿינף און צוואַנציק שורות, איך גלייב אים אויפן ווארט אז ס'איז טאקע פֿינף און צוואַנציק יאר, ס'כאמען נישט געציילט, אבער וואו תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא מ'גייט דארט ברענגען א גאנצע אריכות הדברים מ'גייט זעהן אז ס'קען נישט שטימען מיט רבי יוסי, וואו תניא אונז האבן געלערנט אין א אנדערע ברייתא יחול איך וואלט געוואלט מיינען בשר אז פלייש פון קדשים שוין ניטמאל וואס איז געווארן טמא לפני זריקת דמים פאר מ'האט געשפריצט די בלוט, מ'האט געגעסן פאר מ'האט געשפריצט די בלוט און בשעת די כהן איז געווען טמא. קען זיין, אזוי וואלט איך געוואלט זאגן, יהיו חיובן עליו משום הטומאה, מען זאל זיין חייב כרת ווייל ער האט זיך געגעסן מיט טומאה, טעמא, לויט ווי שטייט אין פסוק כל טהור יאכל בשר, דווקא א ריינער מענטש קען עסן די פלייש פון א שלמים, און נאכדעם שטייט והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לה' ותמסור עליו ולכרסו הנפש ההיא מי ימיהו, סאו די צוויי פסוקים שטייען נאנט איינס צום צווייטן, אז דווקא פלייש וואס איז כשר, וואס איז מותר פאר א ריינער מענטש, חיובן עליו משום טומאה. אבער ווי שיינע ניטע לטהורין טאמער ס'נישט ריין פאר א ריינע מענטש, טאמער ס'איז נישט מותר פאר א ריינע מענטש, אין חיובן עליו משום טומאה, טאמער ס'נישט געווען קוואליפייד פאר די פראפער דעזיגנעיטעד ריכטיגע מענטש, גייט מען נישט זיין חייב ווייל מ'האט עס געגעסן בטומאה, און היות קדשים פאר זריקה איז נאך נישט מותר פאר טהורין ווייל די זריקה איז וואס איז מתיר די לאכילה, אויב אזוי האט מען נישט זיין חייב כרת פאר עסן בטומאה. פרעגט די גמרא אוי איי איי אפשר נישט אלא קען זיין אז די סמיכות די פסוקים ביי די בשר קדשים וויל אונז ארויסלערנען עפעס אנדערש אז בשר קדשים א נעכר לטהרין חיובן עליו איז מחייב כרת משום טומאה ווי שאינו נעכר לטהרין אבער פלייש פון קדשים וואס מ'קען נישט עסן ווען מ'איז ריין איבן דאס איז מותר פאר טהרין איין חיובן עליו משום טומאה וועט מען נישט זיין חייב על מ'האט עס געגעסן מיט טומאה דאס הייסט קען זיין כדי צו זיין ערקלארעט אין א חיוב כרת און נישט גענוג מיט דעם וואס מען האט נישט פריצן האט מטריד געווען די פלייש פון די טהורים, נאר ס'פעלט אויס, די תורה לימיט עס אביסל מער, די חיוב כרת איז נאר פאר פלייש וואס זענען מותר פאר טהורים, די ז בשעת מעשה ווען די טמא עסט עס, מה שאין כן פלייש וואס איז געווען סאמטינג ספעשל סאמטינג וואס אין די וואטער טודעי סאם אלטע. געבענקטע געסט זענען אנגעקומען, על כל פנים, און מצה פלייש וואס מען מיטה בשעת די זריקה, עס איז שפעטער געווארן אסור, וואס כ ע איז עס נישט ראוי לאכילה אפילו די טהורים, און די ברייתא גייט ברענגען משלים פאר דעם, און ממילא הוציא אני עליך ארויסנעמען אל עקסקלוד את הלן, פלייש וואס האט גענעכטיגט ביז נאך די זמן אכילתו, ואת היוצא וואס איז ארויסגעגאנגען פון חוץ פון די טעריטארי נאכן שפריצן די בלוט, שאינן נאכלין לטהורין, מען זאל נישט זיין חייב כרת אויב מען עסט עס בטומאה. טאמער לויט באשטייטן פסוק אש אל השם ריבו די תורה האט מיט דעם מרבה געווען אפילו פלייש וואס יעצט קען מען נישט עסן אויב עס האט אמאל געהאט א שעת הכושר טאמער עס איז פריער געווען מותר דורך די זריקה יחו' וואלט איך געוואלט מיינען נישט אני מרבה עס א פגילן אז אפילו א פלייש וואס איז געווען מיט א מחשבת פיגול צו חוץ לזמנו וואס אן איסור אויס פלייש וואס האט איבערגענעכטיגט פאסט די לענגערע צענט פאסט די אפיציעלע צייט מען זאל זיין חייב כרת און מעסס מיט אים. האקט די גמרא אריין, פירסט אוו אלל, נאו סורא איז היינט ערלאבט, אונז האבן שוין אויסגערעכנט דאס אז אז ס'איז טאקע נאסרא' געווארן ביז חי הפקרות אלס אכילה בטבע, סאו ברענג מיך נישט נאו סורא'ס, אלא נאר מסתם אפשר זאל מען מרבה זיין אויף א בגילן קיין נאו סורא'ס, תלמוד לומר מי זה ואיך השלמים, דער מ' איז א מיעוט, איך זיך ממעט בגילן פון די כלל חי הפקרות אויב מען האט זיך געגעסן בטבע. פרעגט די גמרא מה ראיתו לרבות את סיידי, פארוואס ביסטו מרבה דער לאנד מיט די יוצא, און לא הוציאו את איילך מן ממעט בגילן, האסט א רבי און האסט א מיעוט, וויי יו טשוזינג דיז איים גאנא אינקלודן די חיוב און די גייסטו ארויסנעמען. זאגט די גמרא אח אשר רבי אח אשר רבי א קאסע ווי מיר, איך זעה די תורה האט געמאכט א רבי און ער האט געמאכט א מיעוט, אמער זאל איך זאגן מר ואני אעשה לי איך וועל מאבד זיין די לאם און די יוצר שהוציא לה שעת הכושר דער וואס סערטען פוינט פון ווען מען האט געשפריצט ביז ס'האט איבערגענעכטיגט פון ווען מען האט געשפריצט ביז ס'איז ארויסגעגאנגען אויף די טעריטארי און ס'איז געווען קוואליפייד, און דאס א לחמי אבער זיין אויף תחי' הפקרות, און מוצרי אני את עלי די פגילה שלא הועסלה שעת הכושר ווייל ס'איז שוין געווארן פסול פון ווען מ'האט עס געשפריצט, און נעווער העד א טשענס טו בי קאנסידערעד א כשר'ע קרבן, און מילא אויף דעם וועט מען נישט זיין חייב פקרות אויב מ'האט עס געגעסן מיט אים. פרעגט די גמרא ואין טעימה, קען זיין מוז נישט ניטמאל פון איין זריקת דמים ואכלו און ער האט עס געגעסן בתמימות א גוף לאחר זריקת דמים און גענצליך געווארן טמא פאר מ'האט געשפריצט די בלוט. די פיזיקעל עסן איז געווען נאכן שפריצן די בלוט, מפני מה חיובן עליו משום טומאה, פארוואס זאל מען זיין חייב כרת פאר עסן בטומאה? לכאורה וואלט דאך צו דארפן ממעט זיין פון כרת ווייל עס האט נישט געהאט קיין שעת הכושר, עס איז שוין געווען טמא בשעת די זריקה. דאס איז נישט פעיר, פארוואס? מפני שהציץ מרצה, די ציץ איז מרצה מיט דעם און ממילא איז כעוורן די זריקה האט עס געמאכט ממש ראוי צו קענען זיין קאנסידערד אזוי ווי ניטל לטהורים, איווען דאו למעשה גייט מען עס נישט עסן. סאו די ריציא א ציץ א פלייש וואס איז געווארן טמא נישט מותר די פלייש צו עסן פיזיקלי, נאר ס'איז גענוג אויף אזויפיל אז ס'איז מכשיר די זריקה און ס'איז קאנסידערט אזוי ווי פלייש וואס איז געווארן מותר לטעים און ס'איז קאנסידערט א כשר'ע קרבן. אקעי נאו בעק טו אווער גאול, אונז ווילן באווייזן מ'קען נישט איבערדרייען די בריית'ס, ווייל פון די בריית'ס איז משמע נטמא טמא ס'איז טמא געווארן פאר די זריקה און דער וואס דער וואס אויב האט זיך געגעסן דער וואס האט דער טמא וואס האט זיך געגעסן נאכן שפריצן איז טאקע חייב כרת אבער יוצא וואס ארויס אויף די טעריטארי פארן שפריצן לוי גייט ער נישט זיין חייב הפקרות, און די ריזען אויף דעם איז איז ווייל די ציץ איז נישט מרצה אויף יוצא, און ממילא איז די זריקה איז נישט קאנסידערט א פראפער זריקה, נישט א ראוי'דיגע זריקה מאתר צו זיין די פלייש פון וואס סגייט ארויס, קומט אויס ס'האט קיינמאל נישט געהאט קיין שעת הכושר, זעה מען אז שפריצן אויף פלייש וואס ארויס חוץ למחיצתו איז נישט קאנסידערט ראוי עט אלל. מיין מאן שאמעס ליי, ווער איז דער שוטה וואס סאל דבר אין זריקה מייעלת ליוצא, אז שפריצן די בלוט וועט נישט העלפן פאר פלייש וואס איז ארויסגעגאנגען ס'זאל זיין קאנסידערט א כשר'ע קרבן, רבי אליעזר סגייט אזוי ווי רבי אליעזר, וויאזוי וואס הייסט רבי אליעזר, די גמרא זאגט מסכת מעילה דף ו' עמוד ב' אז אויב בשר קדשי קדשים איז ארויס אינדרויסן פון די אזהרה פארן שפריצן, איז שייך ביי דעם די איסור מעילה נאכן שפריצן, סאו בדרך כלל ווען דו שפריצט די בלוט, פון דעמאלסט און ווייטער מער נישטא קיין מעילה, די פלייש איז שוין מותר בהנאה. אבער היות די פלייש איז ארויסגעגאנגען חוץ למחיצתו, העלפט שוין נישט די זריקה כדי צו ווערן מותר. וואנס איט וואס אוט, איטס טו לעיט. די זעלבע זאך דא לויט רבי אליעזר, די זריקה גייט נישט העלפן פאר פלייש וואס איז ארויס חוץ למחיצתו.

ווייל רבי יוסי האלט די ציצית נישט מרצה אויף אכילת, אין די ברייתא שטייט די ציצית מרצה אויף פלייש וואס איז געווארן טמא, קומט אויס די סתירה פון אויבן צווישן די צוויי ברייתות איז סטיל אין אפעקט. אלא מאי רב חיסדא כ'מוז פארענטפערן די צוויי ברייתות אויף א אנדערע אופן, לא קשיא ס'נישט קיין סתירה, הוא די צווייטע ברייתא וואס זאגט די ציצית מרצה אויף א מזיד גייט אזוי ווי רבי אליעזר, אזוי ווי אונז האבן געלערנט די ציצית מרצה אויף עסן, הוא די עסן ווייסט מען ס'מיינט נישט ממש עסן נאר ס'זיין א קוואליפייד קרבן, הוא די ערשטע ברייתא וואס זאגט די ציצית נישט מרצה אויף א מזיד גייט אזוי ווי רבנן וואס האלטן מ'האט געקאנצלט די יחיד

זמרה ן, יא, כ'האב א מקור, פארוואס קי הייך די שבת ליינער רבי יוסי, שבת ליינער רבי אליעזר? אזוי ווי די זאגסט אז רבי יוסי קאנצעט נישט דעם מייזעד, אזוי האב איך אויך געלערנט אז רבי אליעזר קאנצעט נישט דעם מייזעד, פארוואס? די תניא האט געלערנט אין א ברייתא, ווען איינער שטייט אפ מן התאוה אל התאוה, רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר זאגט, בין בשוגג, בין במייזעד, תרומתו תרומה, היות אונז זעהן אז רבי אליעזר האלט אז מ'האט נישט געקאנצעט דעם מייזעד, גיי איך זאגן אז די ברייתא גייט גיין אזוי ווי רבי אליעזר. פרעגט די גמרא איינער די שבת לילה די רבי לעז האט מען נישט געקאנט צו די מייזע דאס איז נאר בתרומה דקילה דווקא ביי די לייט דין פון תרומה פארוואס איז תרומה ליידער ווי אנדערע קדישים ווייל תרומה קען מען עסן אין גאנץ ארץ ישראל ס'איז נוהג בזמן הזה על כל פנים לרבנן על תי' שיטות אפילו מן התורה זעהן מיר ס'איז לייכט פאר דעם האט ער נישט געקאנט צו די מייזע אבער קדישים דאך חמירא משבת לילה אבער הארבע קדישים האט מען דען געזעהן אז רבי לעזער זאל מיקל זיין? זאגט די גמרא כ'האב נישט קיין ברירה ווייל אם כן אז רבי לעזער איז מחלק צווישן תרומה צו קדישים חו דעם רייסער וואס שטייט אז די ציצית מרעצ ביי קרבן יחיד אפילו אויף א מייזער כמען תרמי י, ס'איז אזוי ווי א אינטערסאנטע תירוץ אבער כ'האב נישט קיין אנדערע אפשען, איי האוו נאובאדי עלס וואס קען זיין א פאסיבל קענדידעיט אז די ברייתא זאל גיין מיט דעם, היות אונז ווייסן נישט קיין אנדערע ברייתא וואס האלט מ'האט נישט קיין קאנצעט גיי איך אננעמען ר' אליעזר איז נישט מחלק צווישן תרמי י צו קדשים און די ברייתא וועט גיין אזוי ווי ר' אליעזר. אויב אזוי האב איך מיט דעם פארענטפערט די סתירה צווישן די צוויי ברייתות. די ערשטע ברייתא וואס האלט אז ציץ איז נישט מרצה פאר קרבן יחיד אויף א מזיד, גייט אזוי ווי די חכמים וואס האבן געקענסלט א מזיד. די צווייטע ברייתא וואס האלט אז ציץ איז מרצה ביי קרבן יחיד אפילו אויף א מזיד, עס גייט אזוי ווי ר' אליעזר וואס האלט אז ציץ איז מרצה פאר אכילת און ער קענסלט נישט די מזיד. אבער אונז זעהן מיר דא א אינטערסאנטע יסוד, חזל האבן די כח אפילו אויסצורייסן א זאך וואס איז א זאך מן התורה, לויט איין מאן דאמר, איינער וואס שפריצט די בלוט טמא במזיד גייט מען אים קנס'נען אז עס שלא ירצו, עס האט נישט מרצה געווען, און מען קען נישט עסן די פלייש, על אף עס איז דא א מצוות עשה מן התורה צו עסן די פלייש, עס נישט איבערצולאזן, און אים מאכן נושא לאביו על ידי שריפה. זעהן מיר די גרויסע כח פון די חכמים זיי קענען אויסרייסן א ממש א פסוק וואס שטייט מפורש אין די תורה לויט זייערע גיידליינס. אויף די פריערדיגע פרשה שטייט, די אייבערשטער האט געזאגט צו משה דבר אל בני ישראל וישיבי זיי זאלן צוריק גיין כיוון מצרים, די דירעקשאן פון מצרים. פרעגט עס פאר סאמעס וואס האט משה רבינו געדארפט ער זאל זאגן פאר כלל ישראל? וואס האט אויסגעפעלט ווען מיר גייט צוריק קיין מצרים? לאמיר געדענקען, ס'דאך געווען א דזשי פי עס דארטן, ס'געווען א דזשי פי עס סיסטעם, ס'געווען דער וואלקן וואס האט זיי געוויזן די וועג, דער וואלקן האט געדארפט מאכן א יו-טורן, און כלל ישראל האט נאכגיין, פארוואס האט אויסגעפעלט מען זאל זאגן א צבי גיי די אנדערע וועג? איז דאס פאר סעוויס? מען גייט מוזן זאגן די עמוד הענן האט נישט געמאכט די יו-טורן, האט זיך נישט צוריק געדרייט, משה רבינו האט געזאגט צו כלל ישראל, הערטס נישט צו צו די דזשי פי עס, דאונט פאלאו איט, נאר די היינטיגע צייטן האבן געווענליך א ראטע ווען מען פאלאוט נישט, אבער על כל פנים ער געזאגט דאונט פאלאו איט, אבער די אייבערשטער האט געזאגט מען זאל צוריק גיין, לאמיר צוריק גיין, ניין לאמיר סטאפ, לאמיר לאמיר טראכטן פאר א סעקאנד די גרויסע נסיון וואס איז דעמאלטס געווען פאר כלל ישראל, מען איז פיינעלי ארויס פון מצרים, זיי האבן זוכה געווען צו א דירעקטע מהלך וואס ווייזט דיך ווי צו גיין, עמא דאנן זאל זיי ווייזן די וועג, און משה רבינו זאגט, אה, ליסן, דאנט ליסן, די עמא דאנן איז לוקינג, נאו נאו נאו סעטעלייט קאנעקשאן, גייטס צוריק קיין מצרים, א זאך וואס נישט עולה על השכל, און כלל ישראל האט צוגעהערט, רשי זאגט, אין לנו אלא דברי בלעם רם. איצט גיי מיר טון וואס משה רבינו האט געזאגט. ס'זאל שטימט זייער גוט, רשי זאגט א עינים ליעלו דברי בן עמרם, ווער וועט זיך דען געדינגען אויף עמרם, ווער וועט זיך דינגען מיט די בן עמרם, ווער וועט זיך דינגען מיט משה רבינו, אבער ס'ווען געווען א סיבה נישט אויסצוהערן, און מיט דעם אלעם האבן זיי זיך געשטארקט, זיי האבן נאר אויסגעהערט משה רבינו. נחום סופר זאגט אז אביסל שפעטער איז אויך געווען די זעלבע נסיון, מ'איז געשטאנען פאר די ים סוף, משה זאגט, גיי צו ריינע וואסער, דבר אל בני ישראל ויסעוה. די ועד הארון איז געגאנגען ערגעץ אנדערש, און ווען בעק אוו דעם, צו מאכן א מחיצה צווישן כלל ישראל מיט די מצריים. סאו די דזשי פי עס סאדענלי וואס טאטעלי אףף לאז קאנעקשען. משה רבינו זאגט, פאלטס נישט די וואלקן, גייטס נאך א ריינע וואסער און מען האט צוגעהערט. קומט אויס אבער לאמיר דזשאסט אהער אריינצולייגן היינטיגע צייטן, אימעדזשין ווען ס'קומט אן א וואלקן, זאגן רבותי ווי האוו, אונז האבן א וואלקן, יעצט גייען מיר גיין, נישט קיין סטארלינק, נאר די וואלקן, מען גייט פארן קיין ארץ ישראל, מען גייט זיך ארויפזעצן אויף א וואלקן, ס'גייט פארן פאר כלל ישראל, גייען אנקומען גדולי הדור, פאר וואטעווער טעקניקל ריזען, זאגן רבותי ס'איז נאכנישט די ריכטיגע זמן, קיינער זאל נישט גיין, וויפיל פון אונז גייען האבן די די די אומץ, די די כח זיך צוריקצוהאלטן און נישט גיין, אבער כלל ישראל האט צוגעהערט. כלל ישראל האט נישט האט צוגעהערט צו משה רבינו, זעט איר גרויסע אבן כח פון חזל, דא האט מען אוועקגעשטעלט די יסוד אז מען פאלגט וואס די מנהיג ישראל זאגט, עס שטייט אזוי די וואך אין די פרשה אויך, די אייבערשטער האט גערעדט צו משה רבינו ביי בארג סיני, הנה אנכי בא אליך באהבה, און און זאגט די אייבערשטער פארוואס? ביי וישמעו העם זיי צו הערן, וגם בך יאמינו לעולם, דאס איז געווען די מעין גאול, די אייבערשטער האט דיר געוואלט ווייזן, וואס שמואל זאגט שטימט זייער גוט מיט דיע צוויי פשטים, די גאול וואס צו ווייזן שטארקע אמונה, די אייבערשטער האט אבער געוואלט ווייזן ביי מתן תורה די הייליגסטע צייט, אז וואס די עיקר יסוד איז, אלעס גייט מיט אמונה אין חכמי ישראל, מען קען זיך נישט רירן אן זיי, מען זאל פאלגן אפילו ווען ס'זעט אויס על ימין שישמאל ועל שמאל שימין. זאג מיר איך האב געזאגט נאך א תירוץ דא, פאר ווען נאר מען קען דאך מפרש זיין די צוויי בריית'עס טומאתו איז די טומאה פון די קרבן בין בשוגג בין במזיד הירצו, טאמער די פלייש איז געווארן טמא סיי בשוגג סיי במזיד גייט די ציץ מרצה זיין, זריקתו די שפריצן די בלוט דאס ווענדט זיך בשוגג הירצו, במזיד אז די ווייסט אז עס איז געווען טמא לא ירצו האסטו עס נישט געדארפט שפריצן, האסט געוואוסט ס'פאסט נישט פארן אייבערשטן צו ברענגען טמא'נע בלוט און דו האסט עס יא געברענגט, אויב אזוי. גייט גייט ער ווערן געקאנסעלט גייט מען עס נישט לאזן לערנען סאו מ'רעדט דא וועגן שפריצן די בלוט דא איז די דין דווקא בשוגג האט עס פארגע האט ער צוץ פאר מחפה געווען אבער נישט ממזד מה שאין כן די צווייטע ברייתא רעדט וועגן וואס איז מחפה אפילו אויף א מזד רעדט מען לגבי טומאת הקרבן און ממילא פארשטיי מיר זייער גוט די חילוק צווישן שוגג און מזד ווען ס'האט פארגע דער אבינר לערנט ס'איז מער מסתבר צו קאנסלען ביי א פאל ווען די בלוט איז געשפריצט געווארן ממזד ווי ווען די בלוט איז געווארן טמא ממזד ווייל ס'איז א גרעסערע בזיון ארויפצוברענגן מיט אויפן מזבח ווען די ווייסט אז ס'איז געווארן טמא ביים אייזן. רב שי' לאמר פונקט פארקערט פון די ערשטע פון אבינו, זריקתו ווען ס'קומט צו שפריצן דיין בשוגג ביי דעם אייזן הירצו, טמאות אויב ס'איז געווארן טמא איז דווקא בשוגג הירצו ביים אייזן לא הירצו, פארשטיי מיר זייער גוט די צוויי ברייתות, די ערשטע ברייתא וואס שטייט ער ציט זיך נישט מרצון פארן אייזן, רעדט זיך ווען די קרבן איז געווארן טמא, דא איז א חילוק, בשוגג איז טאקע דא א כפרה, במזיד איז נישטא קיין כפרה, די צווייטע ברייתא וואס זאגט די ציצית מנצח אפילו אויף א מזיד רעדט זיך ביים שפריצן לגבי זריקה, ביים בשוגג ביים במזיד איז יא דא א כפרה, סאו לויט רב שילער איז נישט מסתבר די חמ ד זאלן קענסלען ביי א פאל ווען מען האט געשפריצט די בלוט מיט מזיד ווייל די מעשה די כהן טוט די כפרה איז מסתמא אז ס'איז אנגעגאנגען איט וואס עקסעפטעד די כפרה און ס'איז געווען א גוטע קרבן. פרעגט הגמרא און הרב שילא, הא דקתני צו האבן געלערנט אין די ערשטע און די צווייטע ברייתא, שניתנו ביין בשוגג ביין במזיד, ווען די בלוט, די פלייש און די חלב זענען געווארן טמא ביין בשוגג ביין במזיד, רעדט מען דאך וועגן טומאה, איז אויב ס'איז געשען בשוגג אדער מזיד, און מ'רעדט נישט וועגן שפריצן די בלוט. זאגט די גמרא מ'דארף אמענדן אביסל די ברייתא, הכי קמא, ניתנו בשוגג איז זרקו ביין בשוגג ביין במזיד, דאמאלס איז געווען די כפרה. זאגט די גמרא תשמע, לאמיר פושט זיין ווייטער א סתירה צו רב שילא פון די ערשטע ברייתא, דם שניתנו איז זרקו, טאמער די בלוט איז געווארן טמא, און מען האט עס געשפריצט בשוגג, דער כהן האט עס געשפריצט האט מען עס געווען בשוגג הירצו במאי זית לא ירצו, סאו פון פשטות לשון פון דעם רייסער איז משמע מען רעדט וועגן שפריצן אויב עס איז געשען בשוגג אדער במאי זית, סאו דעם רייסער וואס פסל'ט די זריקה וואס איז געשען במאי זית לכאורה א סתירה צו רב שילה וואס זאגט אז די זריקה בין בשוגג בין במאי זית איז געווען א גוטע כפרה. זאגט די גמרא הכי קמא, דאס וועט זיין פשט אגענד מען דארף נעמען דעם רייסער סלייטלי, דם שנתנו איז רוקוי בין בשוגג בין במאי זית בלוט וואס איז געווארן טמא און מען האט עס געשפריצט בין בשוגג בין במאי זית איז אט זיין די דין אזוי, ניתנו בשוגג ביסט טמא געווארן בשוגג הירצו איז געווען א כפרה, ממזיד עט זיין לא הירצו, סאו די בראית שליט א איז אייגנטליך מיט רב שילער, די חילוק צווישן שוגג און געמייזעט איז לגבי די טומאה, אבער די זריקה איז ביין בשוגג ביין ממזיד איז געווען א גוטע כפרה, אן דעט נאוט לאמיר דאנקען רבי מינצליס פאר אפשטעלן די שיעור און שוין גיין ווייטער.